Alright guys me wɔn ɔkɔ aba ɛde ba channel yi so aha yɛ me kiss media house sɛ wate aseɛ wa ɛnɛ yɛ wo first time of watching this content me srɛ wo sɛ wobɛ subscribe na wobɛ stay connected na afei nso wa share aha na aboa afoforɔ nso da biara no ɛyɛ a na me de anɛɛsefoɔ ne ɛyɛ six million ways to die no ɛba na ɛnɛ deɛ ɛnyɛ no ɛnɛ deɛ me wɔ mo mmarima no so sɛ wate aseɛ ɛnti no mo stay connected Na monhyɛ ma mo yɔnko na wɔn nso no wɔnhu na atumi ayɛ dɛn aboa wɔn. Obi wɔ hɔ nom a ɔnni yɛ channel yi so nanso no ɔpɛ content anaasɛ ɔpɛ mmoa because of problem anaasɛ issue ketewa bi a ɔyɛ dɛn ɔwɔ. Na mo mmarima no deɛ Meba mo so sɛ ya na mo ara mo ani tua nea ɛyɛ dɛn? Ɛrekɔ. Sɛ wahu oo. Ahaa! Obi bɛka sɛ ɛnnɛ deɛ awo ne wasesam ne ti no. A! Wo deɛ, obi bɛka sɛ wei deɛ ɛnyɛ Darita Wiki na ɛbɔɔe. Hwiyɛ! Etire bɛ na Darita Wiki ntumi nyɛ. Yɛɛyɛ! Anaa mensɔre nkyerɛ mo sɛ yi ara o. Hmm. Ɛnti no ansa na ɛnɛ no yɛde content no ɛbɛtoa mo so no ɛnɛ content no deɛ ɛyɛ very necessary ɛyɛ very important to the men and the boys mo a mowɔ ɛyere ɛne girls no content wei ɛkɔma mo ɛnkɔ ɔma ɔmo a ɔmo susua ɔmo a ɔmo wɔ 15 years no ɛnkɔ ɔma wɔn Mo a mowɔ gas akɛseɛ a da biaa mo pagya turumu akɛseɛ no, paakyɛw content wei ɛkɔ ma mo. Na ɛnɛ content no ɛfa akɔte kɛseɛ ho. Hmm, wobɛka sɛ, ei awono, wode biribi ba MMH Ghana o. Na akɔte ketewa deɛ hwan na ɛpɛ? Me sɛ yɛ a mete akɔte ketewa, mede yɛ dɛn? mempɛ. Saa ara nso na obi nso nyɛ dɛ, ɛmpɛ. Mma dodoɔ no ara mpɛ kɔte ketewa. Kɔte a ɛte sei no, ɔde yɛ dɛ, ɛsua koraa. Enti no, wo a wo kɔte yɛ ketewa na ɔbaa biara ba wo nkyɛn a ɔnsan mma bio mu no, mpakyɛw tie me na tie me yie na content wei ɛbɛboa wo ma wo kɔte no a ɛyɛ penga te sɛ nkuruma a afei na ɛreba foforɔ no, ayɛ kɛseyɛ, aworɔ, na ayɛ tenten kɛse ayɛ dɛn? De ama wo. Na meka sɛ, obi bɛka sɛ, ah, na da biara aduro baako no ara na mede yɛ dɛn, mede ba. Wei ɛnyɛ garlic a, ɔbɛka sɛ ginger o, anaasɛ kwadu. Dodoɔ no ara nim. Wei deɛ, Me de mo fa different way koraa. Nti guys yɛn sɛe mmere no ingredients no ma yɛn fa nyɛ dɛn ntoa so. One no wo bɛ hia aloe vera. Two ɛyɛ honey a ɛyɛ ɛwoɔ. Saa ingredients mmienu wei sɛ ɛka bɔ mu a ɛyɛ adwuma soronko koraa. Ɛyɛ adwuma nwanwasoɔ a wodwen ho a wonyɛ dɛn? Wonte aseɛ. Ɛwɔ mmarima abrabɔ mu. Na ɛyɛ mmarima abrabɔ mu asɛm yi a mereka yi, ɛyɛ sɛ ne kɔte ɛbɛyɛ kɛseɛ. Ɛbɛyɛ sɛ ne kɔte no ɛbɛyɛ tenten. Obi wɔ hɔnom a ne kɔte no ɛso but ɛyɛ tia. Ɔpɛ sɛ sɛdeɛ ɛso no ɛworɔ kakra yɛ dɛn? Ɛka ho. Nanso no ɔnnya aduro a ɔbɛma no ayɛ dɛn? Aworɔ. Ɛna obi nso deɛ wɔ hɔ nom a esua ɛno nso a ɛsan yɛ tia. Saa ingredient yi a meka akyerɛ wo sɛ aloe vera and honey ɛbɛboa wo ma size a wopɛ sɛ wokɔte ɛyɛ biara no wo nsa bɛyɛ dɛn ɛbɛka na ɛtumi aboa wo na woatumi de ayɛ ɔbaa no ho adwuma na akokɔ no adwe ho akokɔ no akoma ho na wafrɛ wo sɛ oh honey woyɛ good sɛ wo ne ɔbaa da wie na wanka sɛ thank you a masa kye no na san bɔ no bio aa nkosi sɛ ɔbɛka sɛ sweetheart thank you because the moment a waka sɛ thank you no na kye sɛ wayɛ ne ho adwuma nkasa nkasa nkasa nkasa but sɛ wanka na kye sɛ ntɛbɛ bi koraa mpo na wayɛ dɛ wayɛ wandi ne koraa nka mfasoɔ wɔ so a bra patwa adɛn na woyɛ saa sɛ wonim sɛ wo bɛrima sua anaasɛ wokɔte sua patwa content wei ɛkɔma wo wokɔte so na ɛyɛ ti a, content wei ɛkɔma wo. Na sɛ wo kɔte no nso no ɛwa ɛso na ɛmu nyɛ den a, content wei nso no ɛkɔma wo. Enti no ɛnkɔ ma ɔbaakofoɔ. Na ingredient yi sɛi na wobɛ use no. Wobɛhia wo aloe vera no baako. Na obi bɛka sɛ na aloe vera yi koraa ɛte sɛn, obi nnim sɛnea aloe vera yɛ dɛn ɛteɛ. Aloe vera ayɛ ne ho sɛ aborɔbɛ nsa no. But ɛso na nsuo wɔ mu, wosɔ mu a ɛyɛ pɛkyɛ. Aborɔbɛ nsa no deɛ, ɛyɛ den. Sɛdeɛ aborɔbɛ nsa no structure no teɛ no, saa pɛpɛɛpɛ na aloe vera nso yɛ dɛn? Ɛteɛ. Enti no sɛ wokɔte ahaban bi sɛ ɛyɛ aloe vera, mpaakyɛw mia na hwɛ sɛ ɛbounce, mia na hwɛ sɛ ɛremmrɛ ansa na woayɛ dɛn? Woate. Ɛnyɛ saa a, wobɛkɔ akɔte adurubɔne bi na daakye bi aha wo. anaasɛ mpofirim hɔ no wokɔ yusu a ahaw. Aloe vera no gel yɛ dɛn? Ɛwom, ɛyɛ totorotoro. Ɛyɛ totorotoro te sɛ nkruma. Na ɛno koraa mpo kyerɛ wo sɛ sperm no, sɛ wo yusu saa aloe vera yi a, wo sperm no ɛbɛyɛ toro, ɛbɛyɛ strong, te sɛ ahoɔden bɛba mu ma ɛka ɔbaa no kosua. Sɛ wopɛ sɛ ɔwo na sɛ ɛka ɔbaa no nkosua a, ɛndi nansa koraa na ɔbaa no Ɛɛ te sɛ ne nnafua ayɛ dɛn? Wate case five. Esiane sɛ wo sperm no ɛyɛ strong te sɛ aloe vera no. Aloe vera no so ɛyɛ strong paa, ɛyɛ strong. Gel no mu odu paa, emu odu. Na sɛ wode yɛ w'anim anaasɛ wode yɛ wo nsa ho na sɛ ɛwo a, na akyenkyen na ayɛ dendeenden. Wohu sɛ obi bɛka sɛ masɛe, mpakyɛw mensɛe, ɛyɛ experiment na mayɛ ɛna mahu me meyɛ virgin. Wohu sɛ sɛ wo ne ɔbaa hyia wie anaasɛ wobɔ twɛ bi wie na sɛ sperm no ɛba a, sɛ ɛka wo ho na sɛ ɛwo a, ɛne aloe vera no different biara nyɛ dɛ ɛnnim. Ɛkyenkyen saa. Sɛnea aloe vera keka no, aloe vera nso ɛkeka kakra. Saa ara nso na sperm nso yɛ dɛ, ɛka wo body a, ɛkeka. Enti no aloe vera no, ɛyɛ very powerful to the men, sɛ wate aseɛ. Aha, ɛna nea ɛtɔ so mmienu nso yɛ honey, ɛwoɔ. Ɛwoɔ nso deɛ, mo ara monim dwuma a ɛyɛ dɛn? Ɛdi. Ɛyɛ adwene mu adwuma ne adeade. Ɛma barima sisi mu yɛ den. Ɛbuebue nipa ntini mu. te sɛ ɛhohoro wo mogya mu, ɛhohoro wo ntini mu ma mogya no tumi flow yie. Enti no sɛ wobɔ gya so a, na ɛno ara ne sɛ ɛkɔ yɔɔ, ɛnkɔ nko ara, no break. Enti no the combination of the two ingredients yi a maka yi, ɛbɛboa wo na woayɛ bɛrima na a enlarge wo kɔtene nso fine. Na sɛ wopɛ sɛ ɛyɛ tenten nso a, ɛno nso no, ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛboa. Paakyɛw, ma obi nka sɛ masɛe o, mensɛeɛ, meyɛ virgin. Mede kwan a mobɛfa so ayi so no retoa mo so. Eyɛ aloe vera no, wobɛsensen ho wobɛpae, na wopae wie a, gel no ɛwom, ɛwom but ɛ ɛretoro deɛ. Nanso wopae yɛ a, gel no ɛrenhwie ngu, ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ nsuo a ɛhwie gu na mmom ɛmu wɔ duru kakra. Na woasensen ho awie no, na wode agu bowl mu, ne hoho no ɛnka ho, ɛyɛ ne ho green no, ne skin no ɛmfa nka ho. Gel no a ɛwɔ mu no pɛ na twitwa mu nketenkete oo sɛ akɛse akɛse oo sɛnea wopɛ sɛ wopɛ no biara no, twitwa na fa gu bowl mu. Na afei hwie ɛwoɔ. Dodoɔ a wopɛ sɛ wohwie biara no, menni ho kwan. Na dodoɔ a wodi bi wobɛdi biara nso no, ɛremma wo side effect because ɛwoɔ no ankasa no ɛyɛ ma nipa apɔmuden. Na wanya wo aloe vera na wanya wo honey no na wode aloe vera no wode agu honey no mu. Honey no wode bɛgu bowl anaasɛ plate mu na wode wo aloe vera no nso ayɛ dɛn agu mu na woakɔfa fork. na ɛno deɛ wode asi wo nsa so sei. Enti no, wode fork no tɛn ne aloe vera ne sɛ yaa wɔ honey no mu a, na wode awom na wadi. Ah, ade yɛ dɛ wate. Pacho try na hwɛ na wobɛhu ne dɛ. Nea nti a wobɛtumi ayuse aloe vera no nko ara but nea nti a ɛnyɛ advisable ne sɛ ɛyɛ nwoo yie paa nti no wo no sɛ wopɛ sɛ wobɛma no anaasɛ wokɔte no ɛyɛ kɛseɛ ntɛm a paakyɛ ne ɛyi so aloe vera ne nko a wae mm, woyi so ɛno nko a wobɛdi am am am am am ade na ɛdɛ sɛ yie ɛmu gel ne nko a ɛna wobɛdɛ wobɛdi ɛhoho no deɛ wowie a wobɛto agu Na wodi wie a na wapɛ wo baabi ayɛ dɛn ada na after three days no anaasɛ one week time no wobɛhu difference wobɛhu changes sɛ ɛwɔ wo kɔte no ho sɛ ɛyɛ ti a wobɛhu sɛ ayɛ tenten na ade baako no sɛ before wobɛyɛ no measure wo kɔte no measure ne tenten ɛne ne kɛseɛ fa to hɔ na after sɛ wawie saa ɛduro yi yei ɛyɛ aloe vera and honey no wawie no after a week or afterwards no measure na hwɛ sɛ before wobɛdi saa ingredient yi no anaasɛ wobɛyɛ ɛduro wei no sei na ɛteɛ na after it no sei ɛna maayɛ dɛn manya na sɛ Sɛnea ne tenten no aba no, sɛ wopɛ sɛ ɛkɔ so yɛ tenteenten na ɛbɛduru wo kotodwe a, ɛnneɛ na wobɛkɔ so ara ayɛ once in a week because aloe vera no ɛyɛ very powerful, ano wɔ den yie paa, enti no ɛni ho kwan sɛ wodi ɛtoatoa so, ɛyɛ once in a week. Guys, ɛnɛ content nso ayɛ dɛ. Awo no nɛɛse ma ba nɛɛsefoɔ no. Me ne mo bɔ adwuma afei gidigidigidi. Ɛnɛ yɛbɛhwɛ ne ɔbɛgye award. Awono ɛna edi kan. Me yɛ sure paa. Ɛnti no guys, aha na mede mo bɛyɛ dɛn ebesi. Mo nkɔ so ara na mo nhwɛ na mo stream na mo nhyɛ. Na ade baako a ɛwɔ mmarima no ho a ma study ahu ne sɛ, Wɔmpɛ adeɛ a ɛrenwo. Adeɛ a ɛdɛ nko ara na wɔyɛ dɛn? Wɔpɛ. Wɔsɔre nso a, wɔse barima na anom aduro a ɛyɛ dɛn? Ɛrenwo. Ɛyɛ ntorɔ nko ara, ntorɔ. Barima biara nni hɔnom a ɔpɛ adeɛ a ɛrenwo. Adeɛ a ɛdɛ nko ara na wɔyɛ dɛn? Wɔpɛ. Enti no, sɛ woyɛ ɔbaa na worehwɛ me na wo kunu anaasɛ wo boy kɔte sua, ne kɔte no yɛ ti a, ɛnso wo a, paakyɛw. Ingredient yi a makyerɛw yi yɛ na ɛbɛboa wo na the moment a woyɛ a ɛrekɔ so no na result no nso yɛ dɛn ɛreba but wo expect sɛ woyɛ once pɛ na wokɔte no adu nkotodwe paakyɛw wonya ne saa even sɛ wo ti a woya koraa na sɛ wonom para a ɛnyɛ sɛ wonom baako a na wo ho ayɛ dɛn atɔw daabi Ɛgye wo nom no anɔpa, awia, anwummere. Ade bɛkye no na wo ho ayɛ dɛn? Atɔ wo. Paraa mpo ni o, te yareɛ mpo ni na wo kɔɔ te ɛyɛ ntin a ɛyɛ tae a afei na ɛba abɛto ne bo ase atwe kɛ kɛ kɛ. Paakyɛw mɛ expect sɛ wonya yɛɛ yɛ a na wonya ho result daabi. Enti no Mmaa no, paakyɛw, mo boys no bebree mpɛ aduru anwu, enti no monfɔɔso wɔn na monyɛ nyɛ de mfa mma wɔn. Monfɔɔso wɔn paa. Ka kyerɛ wo, wo boy no sɛ, sɛ wanyɛ aduru wei a, wo, mo ne, wo ne ne ntam ayɛ dɛn? Ate, because kɔte ketewa deɛ, mempɛ. Kɔte tiatia deɛ, ɛnso me. Ɛnkɔ me ho. Enti no, sɛ wonim sɛ wonyɛ a, ɛneɛ na merekɔ akɔpɛ obi a ne kɔte no so a, ɔde bɛsra me yie paa. Ah!